Cannabis-Legaliséierung, Steierreform, Euthanasie, Mariage pour tous, dës Themen deelen d'Gesellschaft. Mee wéi diskutéiert d'Chamber iwwer esou kontrovers Sujeten? A wéi entsteet Konsensus bei Themen, wou jiddereen eng aner Meenung huet? Haut kucke mer hannert d'Kulisse vun de grousse Gesellschaftsdebatten. Wëllkomm bei Parliament Decoded, ech sinn de Sven Clement, Piraten-Deputéierten an der Chamber. An haut gi mer an déi grouss Debatten eran, déi Momenter, wou d'Chamber iwwer Themen diskutéiert, déi d'Lëtzebuerger Gesellschaft an hirem Kär betreffen. Wéi entstinn also esou grouss Debatten? Grouss gesellschaftlech Debatten entstinn oft aus gesellschaftlechen Entwécklungen oder internationalen Trends. An als Parlament musse mer oft iwwer Sujeten decidéieren, déi moralesch, ethesch, jo kulturell komplex sinn. Beispiller vu groussen Debatte sinn zum Beispill de Mariage pour tous vun 2014. Eng Debatt iwwer d'Bestietnis fir jiddereen war wuel sécher eng vun deene méi emotionalen Debatten, déi een als jonke Politiker, deemools nach vu baussent der Chamber, materliewe konnt. D'Chamber huet sech laang, jo intensiv mat dësem Thema befaasst. Um Enn huet eng kloer Majoritéit dann awer fir d'Gläichstellung gestëmmt, vläit nodeems sech ze laang domat beschäftegt huet. Den zweet Thema ass d'Cannabis-Legaliséierung an als Pirat war ech vun Ufank un e Supporter vun der Cannabis-Legaliséierung. Dës Debatt huet awer gewisen, wéi sech eng Gesellschaft iwwer Joerzéngte weiderentwéckelt. Mir hu vill Expertemeenunge gelies an héieren, Dokteren, Juristen, Polizisten, Polizisten, Sozialwëssenschaftler, bref, et war wichteg all Aspekter ze berücksichtigen. Eng drëtt Debatt, déi war méi schwéier, dat war d'Stierfhëllef. An dëst ass wuel ee vun deene schwéiersten Themen, deenen een als Deputéierte confrontéiert ka sinn. Et géif jo ëm fundamental Fro iwwer Liewen, Dignitéit an Autonomie. An et hat 2009 schlussendlech bal zu enger Verfassungskris gefouert. Wéi leeft also esou eng grouss Debatt of? Ganz heefeg fänkt et un an der Kommissioun, wou intensiv Studien zum Thema, Expertemeenungen, Consultatioune mat der Zivilgesellschaft, Vergläicher mat anere Länner, stattfannen. Zweetens gëtt et dann meeschtens e gesellschaftlechen Austausch, d'Medie maachen eppes, Petitiounen kommen, Manifestatioune fanne statt an dann komme mer schonn zur Plenardebatt, wou et eng ëffentlech Diskussioun iwwer de fir a dergéint gëtt. Véiertens hunn d'Deputéierten hiert Wuert bei enger Ofstëmmung zu hunn. Piratendeputéierte sinn ech dacks e Vertrieder vu méi progressive Positiounen. Ech probéieren dobäi ëmmer éischens op wëssenschaftlech Evidenz ze setzen, zweetens d'Biergerrechter ze schützen an drëttens Minoritéiten ze verdeedegen an dofir véiertens rational Argumenter ze benotzen. Mee wann ee sou diskutéiert, wéi entsteet do e Konsens? Et ass nämlech faszinéierend ze gesi wéi sech Positiounen iwwer Joren entwéckelen. Oft gi kontrovers Positiounen nämlech schrëttweis akzeptéiert. E Beispill. de gratis ëffentlechen Transport, eppes wat eemol radikal geklongen huet an haut ganz normal ass. E weidert Beispill ass de Mariage pour tous, vun enger Minoritéitsopinioun zu enger majoritärer Ënnerstëtzung, de Cannabis vun engem totalen Tabu zu gradueller Akzeptanz an d'Euthanasie, jo, nach ëmmer kontrovers, mee schonns zanter 15 Joer Gesetz. An dobäi spillen d'Medien eng grouss Roll, well grouss Debatte ginn oft vun de Medien. Verstäerkt. An als Deputéierte muss een dobäi oppassen, éischtens komplex Themen einfach ze erklären, zweetens Respekt ze weise fir ënnerschiddlech Meenungen an drëttens Fakten ze privilegéieren, an dat virun Emotiounen. An dobäi ginn et Erausfuerderungen. Éischtens hu mer en Zäitdrock, well gesellschaftlech Debatte brauchen Zäit, mee d'Politik, Wëllt ëmmer méi séier eng Léisung hunn. Zweetens hu mer eng Polariséierung, extrem Positioune kréien dacks méi Opmierksamkeet an d'Internationalisatioun. Drëttens féiert natierlech dozou, datt och eis lëtzebuergesch Debatte vun internationalen Trends beaflosst ginn. Mee wéi kënnt Dir also matmaachen? Éischtens emol informéiert Iech, liest iwwer déi verschidde Positiounen, participéiert, maacht mat bei Petitiounen, Manifestatiounen, Lieserbréiwer, kontaktéiert Är Deputéiert, well mir sinn do fir Är Positioun ze héieren. Mee ëmmer denkt dru, bleift respektvoll, och wann Der mat enger Positioun. net averstänn sinn. A wat sinn déi zukünfteg grouss Debatten? Ma wat mer warscheinlech an den nächste Joren erwaarde kënnen, ass méi Debatten iwwer Kënschtlech Intelligenz a Robotik. Klimawandel an Ëmweltschutz ginn net fort, Altersaarmut an demographesche Wandel kommen, a Migratioun an Integratioun wäerten dobäi eng wichteg Roll spillen. A grouss gesellschaftlech Debatten definéieren, wéi mir eis Gesellschaft. Gesinn, wie mer sinn a wou mer higinn. An d'Chamber ass d'Plaz, fir dës grouss Debatte demokratesch stattfannen ze loossen. Et ass wichteg, datt all d'Stëmme gehéiert ginn, datt Entscheedungen op Basis vu Fakten an am Respekt getraff ginn. Als Bierger hutt Dir d'Recht an d'Pflicht, un dësen Debatten deelzehuelen. An der nächster Episod kucke mer d'Zukunft vun der Chamber, Digitalisatioun, nei Forme vun der Demokratie an d'Erausfuerderunge vum 21. Joerhonnert. Abonnéiert de Kanal a sot eis, bei wéi enger grousser gesellschaftlecher Debatt géift Dir gären A virun allem, wéi matmaachen? Wéi eng Themen si fir Iech am wichtegsten?